Ruhanga yaantuma okugira ebi naagambaho naiwe. Eri izooba niinyenda kuba ningamba na munonga ahari abo abaikiriize Yesu nk'Omugyeni w'amagara gaabo. Okwikiriza Yesu nikimanyisa okamanya ngu iwe ori omusiisi, torikubaasa kwejuna, kandi Waamanya ngu Yesu wenka niwe yaabaire ataine kibi. Waamanya ngu eby'okukora tibikaakwihaho rubanja. Kureka Yesu eki yaakukoreire ahaku bi oshemereire, iwe nanye tushemereire kuza omu Geehena Ruhanga yaatupimira aha bi turikukora. Eby'okukora nk'orubanja orwa karutaari. Yesu, ku okwikiriza ngu Yesu akafeera ebibi byawe byona, ku orubanja rw'ekibi n'okufa, oihwaho orubanja, osaasirwe omu maisho ga Ruhanga. Yesu akuhe okuhikiirira kwe, oba wahinduka omwana wa Ruhanga ahabw'okwikiriza Yesu wenka, okaba orakweyikirizamu n'okwikiriza omu basiisi batahi bawe, obwesigye bwona okabuta omuri Yesu wenka ahakuba niwe yaabaire ataine ekibi, kandi niwe ataine ekibi, kandi okarekyeraho okwesiga omu bi orikukora kujunwa okesiga eki Yesu yaakukoreire. Waaba wayikiriize ekyo, waaba ekyo nikyo waikiriize ojunurwe. Kandi ku waakubaasa kuba ori aho, nookyeikiririzamu nainga noikiriza Yesu na niiwe noikiriza ngu Yesu akakufeera, niiwe oine kutwera aha kujunwa kwawe ebi orikukora. Noba otakajunirwe, niiwe oine kwesiga eki Yesu yaakozire kyonka. Ahakuba iyo tiine eki orikubaasa kutwera ahakuba byona ebi orikubaasa kutwera ni nk'ebisiimura bisisikaire, ebirungi ebi orikukora mbwenu tibikaakujuna. Nikyo Ruhanga ku yaareebire ku tihaine owaabaasa kugira kukora ebirungi by'okubaasa kumwihaho orubanja, yoohereza Yesu yaafa aha musharaba yaashashurira ekibi kyona. Mbwenu waaba wamwikiriize ojunurwe kandi waaba otakamwikiriize, ikiriza omuri Yesu wenka n'eki yaakozire kyonka, ago nigo makuru marungi. Mbwenu eriizooba ninkuba ningamba n'abo abaikiriize Yesu. Ku waikiriize Yesu, noomanya ahabw'enki Ruhanga atarakutiire eisasi ngu ofe, okagumaho. Ahabw'enki otarahikire noofa? Niga noobaasa kwebuuza ati, Ku naajunirwe, mbwenu ahabw'enki ndi omu nsi? Ahabw'enki ntsigaire omu nsi omu? Ntsigaire omu nsi omu kukora ki? Noobaasa kuba ori aho nooyebuuza ebibuuzo ebi. Erizooba nitukuba nitugamba aha muramwa ogurikugira ngu Okwombekyera Ruhanga. Okwombekyera Ruhanga. Kandi nituza kuba nitureeba ngu ku okwehayo kwombekyera Ruhanga, beitu okwombekyera Ruhanga niki? Noobaasa kuteekateeka okwombekyeera Ruhanga shi ngyende nyombeke enju, ngyende nyombeke nyombeke hekaru? Aa, ebyo nabyo nibibaasa kuba okwombekyera Ruhanga. Okwombekyera Ruhanga kuri omu miringo mingi. Okwombekyera Ruhanga kuri omu kutuura amagara agakumuhaisa ekitiinisa. Okwombekyera Ruhanga n'Obukama bweye kureebeka ngu nibweyongyera omu maisho kurabira omu mitwarize, eby'okukora, ebigambo byawe. Kureebeka ngu abantu baingi bariyo nibaija omu Bukama bwa Ruhanga. Abantu baingi bariyo nibajunwa. Abantu baingi baije ahari Yesu nabo bamwikirize. Okwo nikwo kwombekyera Ruhanga. Mbwenu Ruhanga akutsigireho, iwe mwana wa Ruhanga we, ngu omwombekyere, omuheereze, omuramye, obuurire engiri. Mbwenu nka naanye oku naija aha ku ndiyo ningamba, Ruhanga yaagira ngu gyenda aha mikuta egyo, egyo egi eya karimagezi, habeho engiri yangye. Naiwe nikyo Ruhanga arikwenda okore. Omu muringo gumwe nainga ogundi, twena Ruhanga naatweta omu miringo etarikushushana, kwonka okwombekyera Ruhanga, okureebeka ngu okuhikiirira kwe, oburungi bwe, mbwenu oku oku kiri omu iguru kibe nikwo kyaba n'omu nsi. Mwahurira nk'eshaara ya Tataitwe ngu Tataitwe ari omu iguru. Waaba ari omu iguru, Eiziina ryawe ryezibwe. Mbwenu Ruhanga nayenda buri kimwe kirakorwe. Nambwenu Ruhanga we omu ntebekanisa ye akaba nayenda ngu we ori omu nsi omu oyebwe ngu ori omu nsi oteekateeka ori omu iguru. Ahakuba Ruhanga akaba nayenda ku oraabe orahindura amaisho oraabe akumuramya, oreebe abakumuhimbisa, oreebe emitwarize y'abantu oku barikukundana, oreebe emijwarire yaabo oku erikumuhaisa ekitiinisa, oreebe amaka gakwimutsya abaana bakumutiina. Oreeba abantu mbwenu abarikworeka ekitiinisa kye, abarikworeka oburungi bwe, abarikworeka okuhikiirira kwe, abarikworeka mbwenu ekyo okwe nikwo kwombekyera Ruhanga? Ruhanga omu bugufu naayenda obukama bwe kwijura omu nsi omu, obutegyeki bwe, oburungi bwe, okuhikiirira kwe. Omu nsi omu nk'oku kiri omu iguru. Tataitwe ari omu iguru, eiziina ryawe ryezibwe, obukama bwawe bwije, ebi okunda bikorwe omu nsi nk'oku bikorwa omu iguru. So waahurira ebintu nk'ebyo nikikumanyisa ahabw'enki Ruhanga akutsigireho ninga shi ahabw'enki yaakutaireho omu nsi omu. Okumujwekyera ngu omuntu yaakureeba areeba ekitiinisa kya Ruhanga. So, kwonka nitumanya ngu ensi egi, Sitaane, eri omu nsi omu kandi ekareeta entebeekanisa za Ruhanga zoona kuhinduka, kusiisikara, yaareetera shwenkuru waitu Adamu kushiisha, haza ku yaasiisire twena twazaarwa turi abasiisi. Hati waaba waajunirwe kandi obu waajunirwe, Hati Ruhanga akakutsigaho kumwombekyera, kwombeka Obukama bwe, okugaruka kwombeka ebyo ebi Sitaane yaasheenyire nambwenu ebi ekiriyo neesheenya, okwombeka amagara g'abantu. Ahakuba Sitaane yo teriho kwombeka, eriho kusheenya, eriho kucwekyereza, eriho kwita, eriho kwiba, mbwenu yo teine kakwate n'okwombeka, shana ku yaaneeyombeka eriyo neeyombeka abantu ngu baze omu Geehena, eriyo neeyombeka obucwekyerezi na byona ebitahikire. Mbwenu waareeba ahabw'enki Ruhanga akikutsigireho omu nsi omu, rizo nitukuba nitugamba aha muramwa ogwe okwombekyera Mukama. Kandi waaba nooyombekyera Mukama, niinyenda erizo nitukuba nitugaruka nitureeba ngu oine kweteekateekyera orutaro. orutaro abamwe bagira ngu kundaaza onwe ebyangye byona nibiza kutereera ati nimukira kuhurira ezi engiri ngu engiri y'okugira ngu oine kuba ori gye ee Ruhanga nayenda tube gye kwonka harimu na n'orutaro oine kweteguurira orutaro. Ahakuba omu nsi omu Sitaane erimu, ba ajenti ba Sitaane ninga shi abu Sitaane erikukoreramu nabo nibaba bariho kukurwanisa. Wadde bo tikyo kizibu, ekizibu ni Sitaane ahakuba nabo Ruhanga naabaasa kubajuna bajunwe. So nabo noobaasa kwombekyera Mukama obabuurire engiri. Mbwenu okwombekyera Mukama, okwombekyera Ruhanga niyo enshonga ahabw'enki Ruhanga akutsigireho, niyo enshonga ahabw'enki Ruhanga twena atutaire omu nsi omu. Kwonka ekindi twine kweteekateekyera orutaro. Hati omu Baiburi egi ei Ruhanga yaatuhaire, omu kitabo kya Zaaburi, igana ikumi na mwenda ogw'igana itaano, Baibuli neegira ngu ekigambo kyawe niyo itabaaza emurikire ebigyere byange. Ahabw'enki? Baibuli erimu eby'okureeberaho. Tihariho kintu kisya omu nsi omu. Tihaine ekintu kisya ngu ekyo nikisya kyabaho eriizooba. Hibiki ka kirabaireho. Sitaane oku erarwanire, oku eriyo neerwanisa hati, haine n'ebyafaayo enyima nikwo eyesire neerwanisa abantu okwe. Kandi nitureeba na n'enyima haine abaagisingwire. Mbwenu ego, ojunirwe, ori omwana wa Ruhanga, ori omu Bukama bwe, ego Sitaane eriyo neekurwanisa, woobe otakukimanya okimanye kuruga eri izooba, yo Sitaane neeroota obe ekwaitsire ryari, ekucwekyereize ryari, ekwibireho buri karungi koona aku oine ryari, kwonka na Ruhanga atagwejegyeire. So, Waaheza kumanya ahabw'enki okiri omu nsi n'okwombekyera Mukama, kwombeka Obukama bwe, kandi okeetegurira orutaro oruri omu nsi, nooba waasingura. Obwo n'obusinguzi. Hati, eky'okureeberaho eki nkwenda kubagambira, kandi omushija kumweta Nehemia, Nehemia akaba ari omu Isiraeli. Isiraeli yaija yagomera Mukama. Ku yaagomiire Mukama, yaija eihanga erindi ryagiteera. Baagicwekyereza, baasheenya buri kimwe. Baasheenya endembo, baasheenya hekalu, baasheenya buri kimwe. Baashiisha buri kimwe Efuraati baakiteeka aho. Abantu boona babatwara nk'abahuuku. Manya ebyo nibyo bikubaho abantu kubebwa Ruhanga wabo. Mbwenu Israeli ekahika yarya yanywa yayebwa Ruhanga. Hati we Ruhanga nagira ngu obube bwingi kuruga n'enyima abantu kubakumwebwa hati abanze abarekuriramu abo ababatwire emitima bahendera babacwekyerize. Nikyo kimwe naiwe nanye ekintu kyona eki orikukunda kusinga Ruhanga nikyo kikukutuntuza. Titwine okuteeka ekintu kyona omu mwanya gwa Ruhanga. So Isiraeli yaaza omu bukwatwa, buri kimwe kyacwekyerera, hekalu yaasheenywa, abantu boona baatwarwa omu buhuuku, n'ogwo omushaija Nehemia baamutwariramu. Ku baamutwire omu buhuuku, akaba ari okwe naagaburira omugabe w'eihanga erindi viinyo nk'ebyo, kwonka yaaguma aine enaku. Enaku yamwijura yagya ngu hoona shi abantu b'owaitu okusheenya ebisiika, okusheenya hekalu, reero ngu nyowe ndi oku ningaba za viinyo. Mbwenu yaitwa enaku, yaagira enaku. Bantu mwe, waaba waajunirwe oine kugira enaku. Enaku niimanyisa ki? Noobaasa kuhurira ngu Ye Ye Yerusaalemu bakagisheenya, ebisiika baabisheenya iwe osheke. N'eri izooba hariho ebisiika ebi Sitaane eriyo neesheenya, ebi esheenyire kandi ebi eriyo neesheenya. Sitaane eriyo neesheenya amaka. Omushaija noohurira ngu omushaija ngu ahagisirwe n'omukazi, ku yaayashohoraho kakye yaabuganirayo side dish, omukazi nawe yaatooraho eri. Beitu ebyo babyiha aha, zaafirimu ezi bareeba, firimu oza aha mikutu, nibyo ebyo nibyo ebyo. Sitaane yo eri enyima eriyo neesheenya, neesheenya, neesheenya. Ebyeshongoro by'erigyenda omuntu azakora ekyeshongoro akunamire abantu okushenya okushenya emicwe okushenya emijwarire oreeba emijwarire y'abantu nambwenu ijo mbiire ngiire aha yunivasite ei nashomiire nyowe nkashomerwa okumbarira kwonka aha itendekero erikuru Kampala kimpikayo ntaaha omu ishomero eryo just ndabyamu amaisho kakye bati Ebi naareebire bikaamara amaani. Emijwarire mibi boona nooshanga eryo n'eishambaniro. Nambwenu nyowe nintiina n'omwana wangye kumuta omu ishomero ahabw'ebintu nk'ebyo. Nooyebuuza oti omwana aho ariyo naashoma ki buzima? Sitaani yaasheenyire yaacwanyagwire obuteeka, yaacwanyagwire emitwarize, yaacwanyagwire emijwarire. Ebintu byona biriyo nibisheenyuka. Sitaani eriyo neesheenya, neesheenya, neesheenya, neesheenya. Haza ekikunshasha, itwe abakujwekyera Ruhanga oshanga iwe ori omu busingye, omu ahabwo okwitwa enaku n'obwo iwe oyegaita aha bi Sitaane eriyo neshenya naiwe ekushenyeramu. Eshenya, eshenya byona, ahakuba yo nenda kukushenya. Nenda kukushenya, nenda kushenya amakanisa, nenda kushenya amaka, nenda kushenya obuzaare, nenda kushenya. Mbwenu ebi turiyo nitureeba hati tibiratandikire hati, na n'enyima ho bikaba birabaireho. Eriizooba nooyenda kureeba okwombekera Ruhanga otakagiire omuri abo abarikugira ngu nikwo biri, nikwo biri ka mbigyenderemu. Ngaaha tikwo biri. Ebyo nikwo biri kwonka tikwo byaine kuba. Ruhanga ariyo naaronda abaraamwombekyere. Okugaruraho obuteeka bw'eka, okugaruraho. Mbwenu engyenderwaho za Ruhanga oku. obulungi bwe, amazima ge. Ruhanga nayenda kukoresa omuntu nkaiwe. Nogira ngu nyowe omunsi ahabwenki nkirimu? Nikyo Ruhanga akutsigiiremu. Ori omuzaire oine abaana, akutsigire omunsi omu ngu abo abaana obombeke, obombekyere aha kigambo kya Ruhanga. Ori omutegyeki, ori MP akuteireho ngu ebitingwa byona kubiraija obishazemu abakweshongora nibakunamira abantu obakome ebi ebintu byona mubiteho ebiragiro mubyiyeho mutakagyenda kuza kugurira abantu emibazi ya siriimu haza nimureka obushambani nana ebikugongyeza amaani imwe mugira ngu nimugyenda kuza kurunda omubazi gwa siriimu kumbe omwe ahabwokutanga ekirikureeta ebintu nk'ebyo. Ebintu nk'ebyo ekikubireeta niki? Obushambani. Ka omweshongozi Julius Muzo akeshongora ekibi ky'obushambani, Nkatsiga nimukizaanisa, tinkumanya yaaba mwagumiizemu. Ebi nkumanya ebishangwamu, Obumwe ni nk'engye nyine akaamurare ejwangizemu enkoni nyabuto. Omu mazima ninkugambira waazayo n'okukwesiza tutegyereize obwire bwayo ngu ebarukye. Waaza n'omu irwariro nabo nibakushoboorora ngu twaremwa garuka omuka orinde kimwe. Otakarekyera abantu kuhika aha kurinda kimwe, Wowe ori omwebembezi, Ruhanga akuhaire obushoborozi, noine obubaasa kwemerera ogire ngu nyowe omu ihanga ryangye, nyowe omu disiturikiti yangye ebi eby'eivuru ebirikureetera abantu kucwekyerera, ebirikureetera eminyeeto kucwekyerera naabishazamu. Obwo obushoboorozi obwine okwombekyera Mukama Enshonga ahabw'enki nitutiina kwombekyeera Mukama n'okutiina orutaro. Kwonka omu ahabw'okutiina orutaro, otakareebire abaana baawe nibacwekyerera, noomanya kya kitakakukwatsireho nooguma noosheka. Kwonka ku kirikuhika ahariiwe, nibwo okwetegyereza obusaasi. Sitaane eriyo neecwekyereza buri kimwe nk'oku byabaireho ira. Twareeba ebiriho hati, tibiratandikira hati n'omu bwire bwa Nehemia bikaba biriho, Sitaane yaacwekyereza. kurabira omu bantu baacwekyereza Yerusalemu ebisiika baabi. Hati Nehemia ku yaabireebire, we omwaga okwita weena akaguma aha ahu ainamiririire, akasharamu kugira eki yaakora. Kandi ekyo nikyo turiyo nitureeba okwombekyera Mukama. Mu kwombekyera Mukama noimuka ogamba, Ebyakitandigaho nibyo biriyo nibireeta ebizibu. Okwombekyera Mukama, noimuka okorese obushoborozi obu Ruhanga akuhaire ngu mwana we we ori omwana wangye omu ka yangye oine kujwara nk'omwishiki we ori omwishiki we ori omwojo eby'okujwara za balance tibiriho. Ogwe niwe omuzaire ariyo nayombekyera Mukama. Munyeeto we, okwombekyera Mukama ogira ngu nyowe omubiri gwangye ogu n'ogwa Ruhanga, n'ogw'okworeka ekitiinisa kya Ruhanga tindaagushiishe. Nk'omu kitabo kya Danieli ekishuura y'okubanza ogwa ikumi, ngu Danieli, Shadraki, Misaki na Abedunego bakagira ngu bo tibakuza kweshiisha n'ebihagaro ebyabire biri omu ihanga eri baabaire batwiremu omu bukwatwa. Kandi Baibuli neegira ngu Ruhanga akahendera abahaire omugisha baaba abanyabwengye emirundi ikumi okusinga bariya abaagenzire bakeeshiisha. Mbwenu Ruhanga naayenda tweyombekyere, tumwombekyere, tumwombekyere, tumuheereze, oyemerireho ahabw'amazima ge. Kwonka oine kweteekateekyera orutaro orikuza orikwimuka kw'okwemerera ninga kw'okwemerera ahabw'amazima okwombekyera Mukama. Mbwenu eryo izooba nitwenda twege aha ky'okureeberaho kya Nehemia. Nehemia nawe akeemerera agira ngu ninza kwombekyera Mukama. Nyowe tinza kugumaho nkareeba ebi hekaari eriyo neecwekyerera, nkareeba ngu bi bariyo byona bakabicwekyereza ngu naanye ngyenderemu amu nkasindikaine. Ngaaha! Nehemia yaagira enaku. Na o- o- Obwire bwawe oshome ekitabo kya Nehemia. Nehemia yaagira enaku, nangwa n'omugabe ou yaabaire naagabuurira yaareba Nehemia enaku yaamurenga. O- Ekizibu kye rigyenda, abaana ba Ruhanga bo bashemereirwe omu omu kucwekyerera kwa Sitaane oku eriyo neereeta. Ori omuntu wari aho ou ashemereire obw'okugira eki yaakora ayegaita omu katsindikaine ka Sitaane. Ekanisa hati emizirwe ensi. Nooronda entaaniso y'ab'ensi n'aba Ruhanga ekubuurira. Emijwarire ekashushana, emigambire ekashushana, ebi barikureeba nibishushana, ahu barikuza nihashushana. Mbwenu oyebuuza nk'omushaija oku yaagyezire ngu tihakiriho kamaari na bigyere. Mbwenu Ekyo tikyo Ruhanga arikwenda. Ruhanga naayenda iwe mwana we omwombekyere Tataitwe ari omu iguru, eiziina ryawe ryezibwe, oreetere eiziina rye kwezibwa, oreetere Obukama bwe, Obutegyeki bwe, oburungi bwe, kuhikiirira kwe oku kiri omu iguru kibe nikwo kyakorwa omu nsi. Waaba ori omweshongozi omwabo okweshongora nokunamira abantu nokora ki oyiha okukoresa iraka ryawe eshonga ebishongo bikuhimbisa Ruhanga abantu bajunwe ekizibu kyerigyenda noshanga nabajunirwe nibareeba ebya sitaani bashemererwa babikunda oyebuuza ensi netorahi noreeba oti ekihizire kucwekyereza iwe okakiteerera omungaro Ruhanga Nayenda ngu waaba wajunirwe omwombekyere. Eriizooba nituza kureeba waaba noyombekyera Ruhanga, sitaani n'ekukurwaniza. Hariho engyera egi erikugira ngu nigu byona nibiza kuteerera byona nibikubagyeta orifunaana kutoorwa. Yes nk'okuheereza Ruhanga akuhe emigisha, akubaasise omu bintu bingi kwonka niho hariho n'okuhiiganisibwa, niho hariho n'entaro. Beitu orikureeta orutaro orwe noomumanya niwe sitaani ariyo naasheenya. Naatakwenda hagire ou waagira n'owaarabuka ngu ayemerere amurwanise. Ku okwemerera okamurwanisa, ku okwemerera okeemerera aha nshonga y'Obukama bwa Ruhanga okagira ngu nyowe ninkombekyera Mukama, ninza ninza kuheereza Ruhanga, bakukurwanisa. Abu nimanyisa Sitaane na agents be. Hati nitwenda kureeba ebi Sitaane araakorese okurwanisa Omwana wa Ruhanga. ebi Sitaane erikukoresa kurwanisa Omwana wa Ruhanga ni biiha? Hariho emiringo ei yaarwanire. Mana Nehemia ku yaimukire yaagira ngu, Nyowe ninza kwombekyera Mukama. Sitaane nayo yaagira ngu, Ninza kukworeka. Ka nyakiire Baibuli yangye tushome Baibuli. Webare. So hati omu Baibuli Omu kitabo kya Nehemia, waaba oine Baiburi yaawe eigura ekitabo kya Nehemia, Nehemia eshuura y'okubanza. Ebiriho hati tibitandikire hati, bikaba birabaireho haine abaarwanire entaro nangwa sitaani yaagyezaho kubahiga kubateganisa kwonka baaguma bari abeesigwa orutaro baarubaasa. Nehemia. Twareeba omu kitabo kya Nehemia, Nehemia, Nehemia, eshuura y'okubanza kuruga aha gw'okubanza okuhika aha gwakashatu. Nehemia eshuura y'okubanza kuruga aha gw'okubanza okuhika aha gwakashatu. Noobaasa kwigura Baibuli yaawe naiwe oshomemu turikweyongyera omu maisho. Nihagira ebigambo ebya Nehemia mwine Hakaliya. Eizooba rimwe omu kwezi kwa Kisirivu omu mwaka gwa makumi abiri, nkaba ndi omu rurembo Suusa, Hanani omwe aha baine waitu yaija n'abashaija nibaruga Yuda naababuuza eby'Abayudaaya. Ijuka Neemiya akaatwirwa omu buhuuku, yaabuuza baine ishe ngu, Eby'Abayudaaya bataahi baitu bari bata abaahonokire abatatwarwa? Hananiya, omwe ahari baine waitu yaija n'abashaija nibaruga Yuda naababuuza eby'Abayudaaya abaahonokire. Tatwarwe omu bukwatwa n'ebya Yerusalemu. Hurira eki baamugarukiremu. Baagira bati, Abaahonokire batatwarwa omu bukwatwa abari omuri eri ishaza bari omu busaasi bwingi. Bakagambira Neemia ngu abaahonokire batatwarwa baagumireyo kuri ahi baasheenyire. Ijuka we Neemia bakaba baamutwire kare ari omu bukwatwa ariyo naaheereza omugabo ondiijo. Naiwe noobaasa kuba ori aho ojunirwe. Yobu, obutamanya bukwatwa bwawe oriyo nohereza sitaani kumbe oyine kuba nohereza Ruhanga. Hmm? Iwe ori oku ori omu kuhereza sitaani haza iwe oshemereirwe. Bwe Nehemiya ka aine enaku nasaasibwa abaagumireyo kuri abaagumire baamugira ngu ah, baagira bati abahonokire batatwarwa omu bukwate abari omuri eri ishaza bari omu busaasi bwingi. nk'erigyenda abantu oku bari omu busaasi bwingi, eminyeeto eri omu busaasi bwingi. Bariyo nibaronda araabahabura etariho. N'obu waakubaire naabahabura, niwe ariyo naabacwekyereza. Omunyeeto naaryo eishomero ariyo naashoma, reero waakubaire naamuhabura eky'okukora niwe arikwenda kumushambanisa. Mbwenu ensi eriyo neetoora hi? bari omu busaasi bwingi n'omu kuhemuka kuhango. Orugo rw'amabaare rwa Yerusaalemu rusheenyukirwe, n'amabaare gaayo gacwekyereziibwe n'omuriro. Nehemia baamugira ngu abantu abaatsigaireo bari omu busaasi bwingi munonga munonga munonga. Ngu bari omu busaasi, bari omu kuhemuka. Eirembo, eirembo riri eryabaire riri nka fensi, orugo bakaba baarusheenyire kare. Yerusalemu eri omu kuhemuka, eri omu kushekyererwa. Abantu boona nibasheka nibagira ngu egi niyo Yerusalemu ei twaabaire tuhurira. Nikyo kimwe na hati, Sitaane esheenyire orurembo, ekyaaba ekitaanisa ekirungi n'ekibi eriyo nekiihaho, ori omushaija nayenda kuba nk'omukazi, omukazi nayenda kuba nk'omushaija, omunyeeto nayenda kuba nk'omuzaire akiine emyaka ikumi n'eshatu nayenda kukora ebi abashwiirwe, mbwenu engo zishenyukire, ori omuri abo abaraashutame bakasheka, bakashemererwa bakaza kuheereza sitaani nainga noza kwemerera oyombekyere Mukama? Nehemia akakora ki? Nitwenda kureeba n'ebi akasharamu kwombekyera Mukama. Kwonka Sitaane ekamurwanisa. Sitaane terashemererwa yaimutsya orutaro yaagira ngu yo neeza okumurwanisa. Baiburi neetugira ngu Sitaane ou atuura naarwana kandi waabaire otarikukimanya hurira reeba nk'omu mushororongo ogu ogw'Abeefeso eshuura ya mukaaga ogwa ikumi na gumwe Nihagira ngu mujware eby'okurwanisa byona ebya Ruhanga, mubone kwemerera mutasingwirwe bugobya bwa Sitaane. Sitaane aine obugobya. Obugobya ekigambo abanyankore bakimanya, Sitaane n'omugobya. Sitaane ou oriyo noogyezaho kuheereza Ruhanga ariyo naakurwanisa, Baiburi neegira ngu n'omugobya. Baiburi neetugambira omu Bakorinso ba kabiri eshuura ya kabiri omushororongo ogw'ikumi na gumwe. Abakorinso ba kabiri omushororongo Abakorinso ba kabiri eshura ya kabiri omushororongo ogw'ikumi na gumwe nihagira Sitaani arekye kutugobeza ahakuba tituri abatarikumanya bwengye bwe obu arikutucwera. Sitaane atuura okwe naakiha obwengye oku araacwekyereze ensi. Nambwenu aba arahuriireho akatambi k'omushaija ngu akaba naaheereza Sitaane, tinkumanya yaaba yaabaire naamuheereza nainga yaabaire atarikumuheereza, kwonka ebi nimbigamba ahabw'okuba akabigamba bwatu, na mwagyenda mukabironda nimubifuna, omushaija nibamweta Allan Kasirye, ngu akaba naaheereza Sitaane, akaba ari agenti wa Sitaane. Kari omuheereza wa Sitaane, ngu kandi kuri Sitaane kabagira ngu eki ekyasa kya enkumi ibiri kutandika emwaka enkumi ibiri mpaka emwaka enkumi ibiri kikumi, ngu Sitaane ekakiha oburyo, ekakiha obwengye oku eraacwekyereze abantu boona kugira ngu habeho obutatiina Ruhanga omu nsi. Sitaane obu obwengye ekabucwa kare, Imwe mwaba kukimanya nimukimanya mwije mumuronde Allan Kasirye mwije muronde aha mikutu nimuza kuhurira ebi yaabaire naagamba ngu ekacwa obwengye, yaareeta emijwarire omu mwaka enkumi ibiri baareeta obushamba n'obuseegu, ebi abarikugyenda bakazina bajwaire busha obushamba nibwayeyongyera, baaza aha mikutu baaza aha za tiivi baareeta ebyeshongoro ku mureeba bazina nibajwara busha nibakunamira abantu nibo baabireetsire Byona abeshongozi ba agent baabo ba ogwe nabagambye oije ozeho omubuuze nawe ohurire noza kubihurira so ebyo byona nibyo abantu bakukunda kwonka sitaane eriyo neshenya ensi ka neshenya necwekyereza abantu egyo niyo nsi eyiturimu Sitaani terikwenda ogu omwaka, eki ekyasa enkumi ibiri yaahika enkumi ibiri kikumi, neeyenda ngu buri muntu weena habeho obutatiina Ruhanga, habe hatakiriho omuntu weena arikworobera eiziina rya Mukama. Mbwenu otakashutamire okaruhuuka noomanya ngu ori omu kabi, eka yaawe eri omu kabi, obumwe oine eby'okureeberaho oredi noobaasa kuba noomanya Ebimwe ebi Sitaane yaakozire kwonka otagiikiriza kwongyeraho, yombekyera Mukama. Yemerera Ruhanga akakuha omunwa. Nyowe ogwangye naagwiha oku aine angusherekire ndiyo ningugambisa nk'emotoka kugira ngu tuteho empinduka. Aba Sitaane nibaza aha barangirira amaarwa gaabo, bagira abu barangirira obushambani bwabo, barangirira ebihagaro byabo. Baza n'omu zaagavumenti babeihabeihe abategyeki ngu bakore barabyeho ebyabo. aba Ruhanga twine kwemerera twombekyere Mukama. Nehemia akemerera na kurya omu ihanga erindi eri yaabaire arimu. Yaitwa enaku, ou yaabaire naakora yaamugira ngu, Nehemia enaku ka yaakusinga n'engi, ka yaakusinga amaani, ngu nyeyinamiririire ahabw'abantu bangye aba Yerusalemu, endembo zaitu zoona zishenyukire. Murokore! Endembo zisheenyukire we obeire otakakimanyire ninga noza kukimanya ezawe ezashenyuka already nyingi sitani yazishenyera otikiriza ekakushenyaho na nekyokusingayo okukunda ekyokwesiimisa omu maisho ga Ruhanga. Nehemia yasharamu yayombekyera mukama yagira ngu nyowe ninza kutaho entaaniso. Omunsi omu hariho ebika byabantu bashatu ekika kyokubanza hariho abantu Abarikureeba ebirikubaho tibarikwenda kumanya ahabw'enki nibibaho, ku barikora omushana gwajwa ngu egwo gugwo gwajwa, ku barikora oriya yaareetwa hariya yaareeta eki bakigyenderamu, oriya areeta kiri ekindi bakigyenderamu. Ekyo n'ekika ky'abantu nabo bari aho. Bo nibatwarwa buri muyaga ogwije. Nambwenu na Baiburi neegira ngu enshonga ahabw'enki oine kukura omu kakwate kaawe na Ruhanga okamanya Ekigambo kya Ruhanga, ngu oreke kutwarwa buri nyegyesa. Hatariho enyegyesa ezirikwija. Mukaba murabihuriire omuntu aimuka agambira abantu ngu mugume mujware busha mwanu mutaahe omu church mugyende murye ebinyaatsi nk'ente. Abantu baabikora batwarwa enyegyesa tibakimanya kirungi n'ekibi. Bari aho sitaani boona eriyo neesheenya endembo. Mbwenu hati ebyo waaheza kubihurira ekirikukwija omu mutwe niki? Nehemia we akasharamu ekika, naanabagambireho ekika kimwe ky'abantu, hariho abo ababa bakugyendera omu kasindikaine, kandi hariho abo abakwenda, hariho abo abaku, haine abatakwenda kumanya ekikubaho, entaano so just bo nibagyendera eryo. Then hariho abakugyezaho kucondooza ahabw'enki eki kyabaho, ahabw'enki eki kyabaho, ahabw'enki eki kyatwazibwa bata, ahabw'enki eki kyatwazibwa bati. Kwonka then hariho abo. abarikuteekaho entaaniso bakagira ngu nyentsya niinyenda ebeeti kandi niinyenda mbe omwe ahari abo abaareeterire nyentsya okuba nka bati. Hati, woobiire otakakimanyire, byona ebi orikukora haine arikukureetera kubikora. Emijwarire yaawe, emiriire yaawe, emitamburire yaawe. Hariho abari okwo enyima niba, nk'oku twashoma omu mushororongo ogwo ngu Sitaane ari okwo naakiha. Amagyezi oku araacwekyereza. Kandi Ruhanga we akatsigaho ki? Akatsigaho ekanisa ngu naitwe tucwe amagyezi oku obukama bweye buraayeyongyera omu maisho. Mbwenu tinkumanya waaba oine eki oriyo nooyetegyerezaamu omuri ebi, niinyenda ogaruke omanye omuzigu waawe. Turiyo nitugamba aha kwombekyeera Mukama kandi okweteekateekyera orutaro oru Sitaane eraakuhimutsyeho. Ekarwimutsya ahari Nehemia Nawe nituza kukora oku yaarwimukize, naitwe nituza kwegamu ahari Nehemia oku twakubaasa kusingura orutaro rwa Sitaane. Ahakuba ebi yaakozire ni Sitaane nibyo ekirikukora na hati. Waaba otakamanya Sitaane noohurira omu kitabo ky'Okutandika eshuura ya kashatu, Sitaane ekajwara enjoka yaareetera Iva na Adamu baatatenkuriitwe kushiisha. Muhurire, okutandika ekiro ya kashatu. Kandi enjoka ekaba eri enyabwengye okukira enyamaishwa zoona ezi Mukama yaahangire. Yaabuuza omukazi eti, Neky'amazima? Ruhanga akagira ngu, Mutararya aha muti gwona ogw'omu kibanja eki, ngu enjoka eka eri enyabwengye. Sitaane n'enyabwengye. Obwengye bwayo n'obw'okutwara abantu omu Geehena. Yo ku oraabe ori aho oine obwengye bw'ensi, noohurira ebya Baiburi, noohurira ebya Ruhanga bikubeera nk'obushema, ori omu bwengye bwa Sitaane obu eriyo neekoresa kukutwara omu Geehena. Eriyo neekukoresa kucwekyereza, eriyo neekukoresa kukwita, eriyo neekucwekyereza, iwe kenyine eriyo neekucwekyereza. Mbwenu Sitaane n'enyabwengye. Teine bwengye obu obuhikire obwa Ruhanga. Eine obwengye obw'ekishobobo, obw'okwita, obw'okukucwekyereza. Nibwo gw'omuzi gu. So, ebi tindiyo nimbigamba ngu otaine kwombekyera Mukama. Nehemia we akasharamu ngu naakwombekyera Mukama. Kandi akaimuka yaagambira omugabe oku yaabaire naaheereza, omugabe ku yaareebire Nehemia enaku yaamusinga amaani, ngu nyowe naakuhe byona ebi orikwetenga, gyenda oyombeke. Gyenda oyombekyere ab'owaanyu, oyombeke Maaka ku otakaihisirwe enaku, ekintu kyaba kitakakwisize enaku, tikikuhindukaho. Abantu abataireho entaaniso omu nsi, n'ab'enaku enyungire bakagira ngu ka ngire eki naakoraho. Mbwenu wotakareebire enaku eri omu nsi, okufa kw'abantu abariyo nibafa omu nsi, okucwekyerezibwa kuriyo nikubaho omu nsi, ebihagare ebiriyo nibibaho omu nsi, eminyeeto ku eriyo nesiisikara omu nsi, Manya, hati obu ari eminyeeto n'abaana baacwekyerezibwa, nyi ensi eri nkahi? Ori aho ngu, Omwana wangye niinyenda mutware omu ishomero ry'amaani, ashome orujungu, ashome. Torikwenda kumanya n'ahakuba akakwate ke na Ruhanga kari kata. Iwe eky'amaani nooyenda ashome orujungu, agyende abe ow'amaani omu by'ensi, osiga nka obumwe amashomero agakwebembeza Ruhanga ohu omwana arayeyegyera eki Baiburi akagimanya. omwirutsya omutwaro okwe nambwenu nkaha ahindi hari ishomero baryeta Good Will Baptist School abaana nibashoma baiburi nibaza omu kanisa nibashaba mbwenu Ruhanga niwe enshonga. Hariho nerindi erinkubaasa kubagambira ahi nashomiire siniya Kabale Trinity College omushaija director Joab Tumwebarize Omushaija nangwa naijo mbaire ndiyo atuuraho abaana mbaceera omu chapel bashaba omu ihangwe bashaba omu mwazyo bashaba omu ekiro bashaba babareetera ababuurizi naanye niho naarabire mutareeba ngu ndi aha nyemereire haine abaayemereire baarwana baagira ngu tinkuza kwikiriza ogwo omutsigazi nawe kutwarwa obugobe okaasha ngye naanye nkaha tincwekyereziibwe ndi okwe ndi omusinzi Ebyo ebigambo okabaire nobyiha nkahi? So oyine kwemerera oyombekyere mukama. Abo tibo bonka of course hariyo na nabandi kwonka abo nibo nanimanyaho. Mbwenu ninkuhabura twine ebyokureberaho nomu baiburi abantu abayemerire bakombekyera mukama kandi niturebe sitani karwana. Nkoku mwaba mwahurire Sitaane neerwanisa buri kirungi kyona ekihikire. Ku orikwemerera okagira ngu nooyenda kutuuraho ahabw'eiziina rya Yesu, nibaasa kukweta amaziina ngu ori ekirokore, ngu reeba ekyo ngu ni kyapasita, ebi tebirokore bikaba ki? Nibakukweta amaziina ngu reeba owa PO box. Omurembe, omurembe, omurembe gubaire omurembe kwonka ogu n'omurembe gw'okwita, ogw'okufa. Mwishiki we ku orikugyenda ku orikujwara gye waaraba aha ba boda baba barakukiriza oshusha ngu iwe tori muntu. Hati ogyende ojware enkunami orabaho ohurira ngu woona omere amapapa torikumanya ngu oriyo nooza omu kuhwerekyerera enjuku na siriimu zo oreiheyo. Ku oraabe noocwekyereza abo nibakuba batakwine. Mbwenu Omuri ebi byona nitureebamu ki? Nitwine kwombekyera Mukama. Enshonga ahabw'enki okiri omu nsi n'okwombekyera Mukama, okwombeka Obukama bwe, okwombeka okutuura ahabw'ebigyendererwa bye, okutuura ahabw'amazima, okutuura ahabwa Yesu. Egyo engiri ekeyongyera omu maisho, okabuurira engiri, omunwa gwawe omwabwo okugamba orugambo okarugugambisa engiri. Omu ahabw'okukyera noohiga ebihagaro okakyera kuza kuheereza Ruhanga, okureeta abantu omu bukama bwe. Iwe oine bizinesi, hariho abantu baingi noogyenda oshanga aine akaduuka then ka koona akamwe atairemu za igoraga, za pirisina, omubuuze akaba shi murokore? Eduuka akaba eboneire kandi eri aha koona, kari aka ka, ngu ebyo naatabitairemu eduuka yangye neegwa? Ngaaha! Baibuli neegira ngu tababikora bonka kureka n'ababishemerererwamu. Waaheereza nyineeka waragi akagyenda akanywa akeeneera akaraara omu mufuregye bakamutomera. Tiwe wenka owaaganywa naiwe owaagamuha nooba oine omushango. Eshagama ye n'eri aha ngaro zaawe. Mbwenu twine kwombekera Mukama. Kwonka ku orikwemerera okwombekera Mukama, Sitaane neekurwanisa. Nitwenda kuba, nitwenda tushome nainga shi tureebe ebirwaniso bya Sitaane ebi arikukoresa Kugira ngu birakuhikeho obe noomanyi oku oraabibaase nainga oku oraabisingure. Eky'okubanza, Sitaane neeshekyeerera abo abariyo nibombekyera Mukama. Okushekyeererwa, noobaasa kuba ori aho nootiina kushekyeererwa. Nootiina kushekyeererwa ku bakushekyeerera enshonga yoona otiina, we nooyehwa ohwa amaani. Kwonka niinyenda kukugambira ngu tiiwe w'okubanza oshekyerereirwe. Ku okwemerera okagira ngu nyowe ndi owa Yesu, omwishiki we ku okujwara gye, okajwara gye nk'abakazi oku bajwara, okajwara gye ekiteeteeyi kyawe kikuhikire. Nambwenu Baiburi neegamba omu kitabo ky'Ebiragiro abiri n'eibiri ogwa kataano, ngu omushaija tarijwara kikazi kandi omukazi atarijwara kishaija. Ngu abakukora nk'ebyo, abakujwara, waaba ori omushaija okajwara nk'omukazi, waaba ori omukazi okajwara nk'omushaija, ngu abakukora nk'ebyo n'eky'okunugwa omu maisho ga Ruhanga. Hati ebirikunugwa nibyo bitandikire kuhimbisibwa omu bwire obu. Hati ku okwemerera okajwara gye, waaba ori omukazi okajwara nk'omukazi, okajwara nk'omukazi w'ekitiinisa, ku orikurabaho ngu ori ekikazi kya PO box, ngu ori eky'ekihiki, ebya SU, ebya ebya Yesu, ee reka bakwete ago amaziina kwonka ohikiriize nainga shi oyombekire obukama bwa Ruhanga. Haine araakureebereho, araasharemu kukuratira Kristo, araasharemu kukuratira omutwarize murungi ogwe ahabw'amagara gaawe. Reka ensi, ekanisa etakashisha nk'ensi. Nambwenu ekanisa ti bizimbe, ekanisa n'abantu abaikiriize Yesu nka Mukama kandi omujuni w'amagara gaabo. Mbwenu ekanisa Ruhanga naakusindikire ngu ogyende omu kyanga ahu orikutuura hoona, oreebeke ngu abantu boona nibakora eki Mukama waawe arikwenda. Hati niiwe orikuba ori eky'okureeberaho, niiwe barikureeberaho. Niiwe orikuba oriyo nooyombeka emitwarize mirungi, emicwe mirungi. Okujunwa niiwe orikuba oriyo nooyombeka, okuhikiirira niiwe orikuba oriyo nooyombeka Obukama bwa Ruhanga. Kwonka, eky'okubanza eki Sitaane araatandike neekurwanisa nakyo n'okukushekyerera. Ka tureebe omu Baibuli omu shuura eya kana, kutandika aha mushororongo ogw'okubanza. Nehemia ku yaagizire ngu kaaze kwombeka, nambwenu akagyenda. Taragumire omu kuteekateeka, omu kutonzya, taragumire aho naayetomboitwa ngu owaitu bakahasheenya, ebisiika byona abantu bari omu kuhemuka kwingi, abantu baine enaku nyingi. Akeemerera yaagira eki yaakoraho Maka okwemerera Ruhanga nawe akugabirire ebirakukwase kugira eki kugira ngu oteho empinduka. Waguma aho wena oyeyinamiririire tihaine eki orya, n'emyaka emwe eragira ngu nyowe kama mbaya nimbaya nyine kugyenda ngire eki naakora. Ho yaagyenda Nehemia yaahika Yerusalemu yaatandika kwombeka. Mureebe omu Nehemia shuura ya kana. Turiyo nitureeba eky'okurwanisa ky'okubanza eki Sitaane erikukoresa kurwanisa abo abariyo nibombeka Obukama bwa Ruhanga. Nakyo nikyo Sitaane eraakorese kukurwanisa. Ti kiraakwijeho otakaatentebuka. Eky'okubanza mbakyeta okushekyererwa. Nehemia eshuura ya kana. Sanibalati ku yaahuriire ngu nitwombeka orugo rw'amabaare, Yaaguubwa kubi, yaagira ekiniga kingi, yaateerera Abayudaaya enaku, yaagambira omu maisho ga baine ishe n'omu maisho g'eihe rya Samaria ati, Zirya ntakimazire z'Abayudaaya nizikora ki? Nibenda kweyombekyera ekigo? Nibenda kutamba ebitambo? Nibenda kwombeka ngu baheerezeyo? Nibabaasa kutambura amabaare, nibabaasa kutabura amabaare omu mituumo y'ebisheenyukire, haza agaabaire gahiire. Reero Tobia owaabaire amuri aha rubaju nawe yaagira ati, N'ekyabuzima orugo orwe rwabo rw'amabaare oru bariyo nibombeka muha ku yaakurwemereraho eka Ekarubandika ahansi. Mwahurira? Hakaba omushija arikumweta Sanibarato omu bazigu ba Isirairi. Ku yaahurire ngu bariyo nibombeka orugo rw'amabaare, orugo orwaabaire nirutaanisa Yerusalemu na Samaria, na hati ku orikwemerera okwombeka orugo orikutaanisa ekirungi n'ekibi, ku orikugamba ngu ekirungi ekihikire omu Baiburi nikyo eki, ekigwire nikyo eki, nambwenu ekyo nikyo kibi ky'erigyenda. Ekibi ky'erigyenda n'okweta ekibi ekibi, ekirungi okakyeta ekirungi. Yo Sitaane neeyenda ekirungi okyete ekibi, ekibi okyete ekirungi. So, a Nehemia yaatandika kwombeka. Sanibarati yaagubwa kubi. Sanibarati yaitwa ekiniga. Yaagira ngu entakimazire z'Abayudaaya nizikora ki? Yaagambira niyo erya ngu zirya entakimazire nizikora ki? Nibateekateeka ngu nibaza kubaasa kwombeka orurembo orwo, nangwa ondiijo orikwetwa Tobia yaagurukayo yaasheka ngu, Ha, ha, ha, ngu mbwenu nyowe tinkareebaga, ngu ezo entachu mazire nyowe nizinshobera. Ngu nibateekateeka ngu nibaza kwombeka orugo orwo, ngu nangwa na muha oru orugo oru baahitsyaho, muha ku yaakwemereraho neeza kuruhirika rugwe ahansi. Baasheka! Ha, ha! Nikyo kimwe na hati. Nk'okwemerera okaba omuntu w'omutaano okagira ngu nyowe ninkubaho ahabwa Baiburi, ninkora eki Baiburi erikugamba, tindayo ejwanzire n'ebihagaro by'ensi egi, ninza kukwemerera ngambe ekihikire nk'oku kiri, ekibi nkyete ekibi, ekirungi nkyete ekirungi, nootandika kushekyererwa, nibatandika kugira ngu iwe nooyeyeta ki? Sitaane neetandika n'eky'okurwanisa Eky'okushekyerera, nookimanya ngu na Yesu bakamushekyerera? Omuri Matayo itaano makumi ana, Matayo itaano makumi ana, Yesu akaija yaashanga omwishiki akaba afiire haza baamweta kumuzoora. Ku yaahikireyo, yaagambira abantu ngu ogu mwishiki tafiire, agwejegyeire. Baasheka! Baasheka! Baasheka baagira ngu ogu omushaija shana omutwe gwe gushazire. Noogamba ota ngu omwana afiire yaayahitsya n'ebiro, iwe okagira ngu agwejegyeire? Baibuli neegira ngu akabanza yaabashohozaho aba nibamushekyeera. Akabagira ngu, Mushohoreho kakye. Ku baashohweire, yaakora ki? Yaagambira omwana ngu, Imuka! Omwana yaimuka. Nambwenu ekyo nakyo n'eishomo ery'eizooba erindi. Haine ebintu ebi otarakore waguma ori aho ori omu basheki. Baingi abu okweta banywani bawe n'abasheki bari omu kukushekyerera. Iwe ku otaritekateka ngu, nikyo ngu Baiburi erikugira ngu mutarigira omu ka gona, mutarigira, mutarigira, otarigira, nibakyeta ki? Okugira. Endagaano ei waakora noota shi otajunirwe? Iwe ori omunyeeto ojunirwe, nooyenda kutaasya, nooyenda kushwerwa, okareeba omushaija we naija n'ekimotoka kihango iwe okatwarwa eby'emotoka mba kukukuuramu amaino? Oine kuronda omuntu ojunirwe nkaiwe. Reka kutwarwa ebitaine mugasho. Omwishiki iwe okiba ori aho ori omutsigazi weena akareju koona kashazire gye, hoo oine kuba nooyebuuza ogu omuntu ajunirwe nainga tajunirwe. Otarikora endagaano n'omuntu atajunirwe. Ahakuba boona n'abashungi n'abasheki. Baasheka, baasheka baashekyerera Neemia. Na Yesu bakamushekyerera. Kwonka ku yaabashohwize, yaagambira omwishiki ngu imuka yaakora ki? Yimuka. Noosingura ota embeera egyo ey'okushekyerirwa? Waaba haine eki oriyo nookorera Ruhanga akakushekyerera, egyo embeera okaagisinga, okaagisingura ota? Ka tureebe eki Nehemia yaakozire. Nehemia omu shuura ya kana omu shororongo ogwa mukaaga, Nehemia akashaba. Ka tureebeho. Tutyo twayombeka orugo, twaruteerana rwona rwahika rwagati ahabw'okuba abantu bakeezirika okukora. Twareeba tutyo twayombeka orugo, twaruteerana rwona rwahika ahagati. We Nehemia ku baagumire nibamushekyerera, yaaguma naayombeka. Yaaguma naayombeka. Ku barikukushekyerera ngu reeba ekya PO box, noojwara nk'abakade, iwe guma noojwara gye. Ku bakukushekyerera ngu iwe eby'okugamba tokubikyenga, guma noogamba engiri. Ku bakukushekyerera ngu egyo n'empugye, gumizamu iwe waanoomanga eki oriyo nookora kihikire omu Baibuli, gumizamu. Ahakuba ekyo aba Sitaane bakakoramu ekyeshongoro ngu ebyo byo biruma abayaayi. Ebyo nibyo bikuruma Sitaane. Ku orikugumizamu iwe mbwenu ku orikufuna omuntu weena owaakuhakanisa oyo oriyo nookora ekihikire, bakakushekyerera, bakakweta empugye, bakakweta emburamukoro, bakakweta otarikumanya ebi arikukora. Omubazi n'okugumizamu nookora eki Ruhanga akugambiire kukora. okukora eki Ruhanga akugambiire okukora. Ekya kabiri, bakaba baine omutima gw'okukora kandi bakaba baine n'omutima gw'okushaba. Waareeba, waagumizamu nooreeba, omushororongo. Ogwa mwenda, bakashaba, kwonka itwe twashaba Ruhanga waitu, twataho abarinzi b'okurinda nyomushana na nyekiro. Ekya kabiri k'okuhiiganisibwa k'okuhakanisibwa n'oine kushaba. Okushaba. Okushaba n'okugamba na Ruhanga. Na Yesu akatuha engyendererwaho y'okushaba ngu Taata ari omu iguru. Waanoheereza Ruhanga oine kuha obwire oshabe ngu Taata ari omu iguru. Ntari mu nsi omu. Oine kumanga amaani agu oragaihe tiha banywani baawe, amaani ahu oragaihe tiha bazaire baawe, amaani ahu oragaihe torageihemu, amaani nogaiha ahari Ruhanga okwombeka obukama bwe. Mbwenu Taata ari omu iguru oine kuba noshaba eiziina ryawe ryezibwe, otakamushabire obuhunga n'ebihimba n'ebitakuri. Oine kumushaba kugira ngu eiziina rye ryezibwe. Oine kushabira omurimo gwe ogu oriyo nookora. Ekyo mbwenu nikimanyisa ngu Ruhanga akakuhanga kureetera eiziina rye kwezibwa. Ruhanga tarakuhangire kushashura rwenti, Ruhanga tarakuhangire kugura zaagomesi, Ruhanga tarakuhangire kuvuga motoka, Ruhanga tarakuhangire kwombeka enju, Ruhanga akakuhanga kwombeka Obukama bwe, okureetera eiziina rye kwezibwa, iwe mwana we ari aha ishomero, Abaana boona bariyo nibakora ebihagaro ka tugire ebitingwa baabireeta Ruhanga akutaire omu ishomero eryo ngu akuhe obumanzi obabuurire engiri obooreke ku bariyo nibakora bigwire. Okwo nikwo kwombeka Obukama bwa Ruhanga. Kandi ekyo nikiza kwetenga okushaba kwago amaani n'otagaine iwe nkaiwe, okwemerera okagira obumanzi, okwemerera okahakanisa Sitaane owaareeteire na Adamu shwenkuru waitu kushiisha. Iwe ago amaani n'otagaine, hati ago amaani gaine Ruhanga. Kandi nikyo okureebera Nehemia. Bakagumizamu nibakora, baagumizamu nibashaba. Hati ebintu bibiri nibitambura hamwe. Hariho okushaba kyonka otarikukora, kandi hariho okukora kyonka otarikushaba. Hati we Ruhanga naayenda oshabe kandi okore. Ogwo nigwo mubazi ogw'okureetera Omurimo gwa Ruhanga gugumizamu. Baakushekyerera, guma nooshaba, guma nookora, guma nookora, guma nooshaba. Nookora ki? Nookora okukunda kwa Ruhanga, eki Ruhanga yaakugambira kukora, eki Ruhanga arikugamba aha nshonga. Gumizamu oyemereire aha mazima. Ekya kabiri eki Sitaane araakorese okukutentebura n'okwenda kukurwanisa, neeza kwenda kukumara amaani. Eky'okubanza eki yaakoreise n'okugyezaho kurwanisa Adamu, kurwanisa Nehemia n'abu yaabaire aine, ekagyezaho yaamureetera okushekyeererwa. Abantu baingi nibatiina kushekyeererwa. Kwonka kuruga eryo izooba otarigaruka kutiina okushekyeererwa. Nikigashira ki kushekyeererwa nk'omusiisi nari okushekyeererwa nk'omwana wa Ruhanga? Kushekyeererwa ahabw'okugira ngu oriyo noojumisa eiziina rya Ruhanga nainga okushekyeererwa ahabw'okugira ngu oriyo noihiisa Ruhanga ekitiinisa? Yesu akagira ngu ku baribahiga baabatwaririza kubi, okutwariza kubi harimu n'okukushekyerera. Baakweta amaziina agatakwatiraine ahabw'okuheereza Ruhanga n'ahabw'eiziina rya Yesu, ogwo orikwo oyesiime ahakuba ngu omu iguru niho oine noineyo ebihembo bingi. Hati, baingi nibaremera aha kushekyeererwa. Ku ku bakukushekyeerera oku mbaga aragira ngu nyowe eby'okuheereza Ruhanga naabirugamu. Ku bakukweta empugyo shi. Hati nimanya ati bakeeta aha Nehemia ngu ziri embura emburamukoro, ziri entakimazire z'Abayudaaya nizikora ki? Ku orikuza ngu n'eby'okukora na Muhaya biribataho nibikuragara, ogira ngu hona shi buzima? Mbwenu okusingura okushekyererwa n'okugyendera aha ki Ruhanga akwetaire kukora, okakikora kandi orikushaba Ruhanga okukubaase. Sitaane ekakoresa ekya kabiri kurwanisa Nehemia, kandi nikyo kimwe eki eraakorese kurwanisa iwe naanye, okumaramu amaani, okumaramu amaani. Twareeba eshuura ya kana omushororongo ogwa ikumi, nangwa omu Baiburi yangye y'Orunyankore hanu nihagira okwombeka beteekateekire kurwana. Bwanyima Abayudaaya baagira bati, abarikwekorera baahwa amaani, bwanyima Abayuda Baagira bati, Abarikwekorera baahwa amaani, kandi ebisheenyuka biri bingi. N'ahabw'ekyo titurikubaasa kwombeka orugo. Omwe omu Baisraeli, bataahi baabo aba Yuda, baayemerera baatandika kugira ngu, Abarikwekorera baahwa amaani, kandi ebisheenyuka bikiri bingi. N'ahabw'ekyo titurikubaasa kwombeka orugo. Hati aba bakatandikira omunda omuri bo, baatandika kugamba, baatandika kugira ngu hati ebintu ka byashoba, ebintu ka byaguma, ka tutakubaasa kwekorera orugo oru, ebintu ka tutakubibaasa, titurikubaasa kwekorera orugo oru mbwenu twaze tuta? So. Ekyo nikyo kyokurwanisa kya kabiri eki sitaane erikukoresa. Noba oryaho oriyo noheereza Ruhanga, nambwenu Ruhanga ku arikugambira eky'okumukorera, obwire obwingi ekizibiire abantu baingi kuheereza Ruhanga notandika kuza kwebuuza aha bantu, Hoona eki, eki Ruhanga angambiire ninza kukibaasa? Ninga tindaakibaasa. Noijuka? Haine obu Ruhanga aba naaza kweta Samuiri, akaba ari omwana muto omu ka ya Eli, Nabi Eli. Hati ku yaabaire ari aho, Ruhanga yaatandika kumweta, Samuiri! Hati we bambe Samuiri akaatuura amanyiriire Eli, niwe yaabaire agagamba nawe, Ruhanga akaagambira omuri, omuri Samuiri, omuri Eli. Hati Samuiri we ku baabaire bagamba kuri, Samuiri airuka aza owa Eri ngu, Eri, nonyeta? A ngu, Nyeta ntakakwesire. Agarika abyama. Samuiri! Samuiri! Ruhanga agarika amweta. Aija nairuka, Omunabi Eri, wanyeta? Ngu, Nyeta ntakakwesire. Ku yaaherize, nabi Eli amanya ngu nooshi ogu muntu Ruhanga ariyo naamweta, amugira ngu, Ira okogyende, ku oraagaruke kuhurira eiraka eryo, ogire ngu, Ndi aha, mukama wangye. So yaagaruka yaabyama. Ogwa kashatu ngu Samwiri yaagira ngu, Ndi aha, mukama wangye. Yaamugira ngu, Niinyenda kucwekyereza eka ya Eli ahakuba ebihagaro bibaire bingi. Mbwenu nooreeba, haine obu Ruhanga arikukugambira iwe nkaiwe atarabairemu ondiijo, atarabairemu ondiijo. Kandi hati Ruhanga naakugambira ata? omu Baibuli. Egi Baibuli ekahandiikwa Omwoyo Orikwera akakoresa abantu makumi ana baagihandiika, abamwe ni baanabbi ezindi zikaba ziri entumwa. Yaahwa. Petero wa kabiri eshura y'okubanza ogwa ikumi na mwenda neegira ngu hati titukiine eby'obunabbi obundi, obu n'obunabbi bukahwa. Waaba oine eki orikwenda kuhurira kuruga ahari Ruhanga kiri omu Baiburi, Ruhanga engyendererwa akagiheza. Mbwenu eki orikukora waaba nooreeba nikitambura na Baiburi oku erikugamba, ebyatsigara abandi ebi barikugamba n'oruhuzyo. Hati nk'eky'okureeberaho bakaba baatandika kwombeka, Abaayuda, oru n'oruganda rw'Abaayuda, beemerera baatandika kugira ngu enki, ngu abakwekorera baahwa amaani, tihaine arikubaasa kwekorera, ebi ebintu byaremeera munonga. Hati Nehemia akaba nabaasa kurekyera aho. Hariho abantu baingi nk'abo. Ku orikuba nookorera Mukama, baimuka batandika kukumara amaani ngu iwe toraabibaasa, ebyo toraabikore, torikuza kubibaasa, mwabirugemu, birekyere aho, amaani togaine, abantu barai. Nambwenu ka ngira eki naakwibiraho, woobiire otakakimanyire eki, Eki n'ekihama kimwe aha bwebembezi. Waaba Ruhanga aka, buri muntu weena omu nsi omu Ruhanga akamuhanga kuba omwebembezi, kandi woobiire otakakimanyire, ori omwebembezi. Iwe ojunirwe ori omwebembezi. Ruhanga akakuhanga kwebembera kwonka akatuhanga kwebembera omu miringo etakushushana. So kandi ekindi Ruhanga tarakuhangire kwebembera abantu. Noobaasa kugira kandi waaba waatandika kugamba ki? Ruhanga akakuhanga kwebembera omu kigyendererwa. Haine ekigyendererwa eki Ruhanga yaakuhangiire. Ekyo ekigyendererwa nikikureetera enaku. Ku orikureeba ensi, waareeba abandi bo ku barikureeba egyo enshonga basheka baguma bataine, we Ruhanga, hati nka Neemia akamutaho enaku y'okuza kwombeka ekisiika eki.

Hati nooreeba nka Nehemia, aka ekigyendererwa kye kikaba kitari ky'okugura orumotoka ruhango, kukora eiziina. Ekigyendererwa kyawe kiine akakwate n'okuyamba abantu ba Ruhanga. Haine eki Ruhanga yaakuhangiire kuyamba abandi. Buri muntu weena aine omugasho. Mbwenu iwe oine kwebuuza omuriinye. Kandi ekindi Ruhanga naakuha obubaasa kugira ngu noobaasa kutaho empinduka omu ku yaakuhangiire n'oku orikutwaza. So ekyo nikyo kigyendererwa kyawe. Ogundi omurundi ogu orikubaasa kumanya ekigyendererwa kyawe, ni kintu ki eki orikubaasa kukora batakuhaire na rwataano omwaka gwona okaguma nookikora oshemereirwe. Ekyo nikyo kigyendererwa kyawe. Ekigyendererwa kyawe torikukikora ngu hagire eki baakuha. Ekigyendererwa kyawe noobwe nooba oshemereirwe waaba nookikora. Ekyo nikyo kigyendererwa kyawe. Ekigyendererwa Nehemia Mbwenu okahangwa kwebembera omu kigyendererwa. Nehemiya we ekigyendererwa kye ki yaagizire enaku yaamurenga, yeemerera agira ngu kanze kwombeka hekalu. Baamushakyera agira ngu mwenda musheke ninza kugumizamu. Hati Sitaane yakoresa ekyokurwanisa kya kabiri, yaayimutsya abantu baatandika kumumara amaani, ab'omunda omu ruganda rw'Abaisraeli aba Yuda. Ngu ebintu titukubibaasa, abakukiriza baahwa amaani. Hati ekyo nikyo kigyende, ekyo, ogwo nigwo muringo ogundi ogu Sitaane arikurwanamu. Kwonka Baiburi neegira ngu abakurindirira Mukama baryagarukwamu amaani. Baiburi neegira ngu otakaahwa amaani omu kukora gye ahakuba ku origumizamu, Ruhanga aryakujumurira. Ekyo nitukireeba omu Bakorinso ba kabiri. Ka tushomeyo. Abakorinso ba kabiri eshuura neya kataano omushororongo nogwa ikumi na munaana. Abakorinso ba kabiri Nobaasa kuba ori aha obiire waaza kuhwa amaani haine eki oriyo nokorera mukama waba waaza kuhwa amaani waba wakuterebuka waba noyebuuza oti nyowe ebi nkukora biine omugasho? Kwonka ka tuhurire baiburi eki ekugamba. Ogu omushororongo ninza kugufuna ogundi omurundi ninza kugubateeraho omu comments. Kwonka ogu omushororongo nigugira ngu otakahwa amaani omu kuheereza Ruhanga ahakuba ngu nooza kuzimurwa. Ni bwenu obu waakuba otazimuriirwe toine kuhwa amaani. Mbwenu Sitaane neekoresa okushekyererwa okukumaramu amaani. Ekya kabiri neekoresa okukumaramu amaani. Ekya kashatu neekoresa akabi nainga shi akabi k'oku n'enenda n'obwe n'okukwita ogwa ikumi na gumwe. Abazigu baitu baagira bati, tibarikwija kukimanya n'obu kwakuba okutureeba okuhitsya obu turaabahitsya ahagati tukabaita tukabazibira kukora. Nooreeba? Sitaane yo, mbwenu Sitaane eki erikurwanisiza n'okugira ngu neemanya ngu omuriiwe harimu eki Ruhanga yaakuhangiire kwombeka omu Bukama bwe. Hati ekyo nikyo eriyo neekurwanisiza. Ahabw'enki Sitaane yaabaire neerwanisa Yesu? Ekyo neemanya ngu omuri Yesu harimu omujuni. Kuri yayitsire Yesu tukaba tutakuza kujunwa. Hati si eka etura nehiiga Yesu. Ahabw'enki Sitaani yabire nehiiganisa Musa? Eke na muhango omuri Musa hakaba harimu ekitabo kya kutandika Abaleevi, Okubara, Eky'ebiragiro, Yoshua. Eke na muhango omuri Musa hakaba harimu omuntu arigyenda akareetera abaana ba Israeli kuruga omu bukwatwa. Sitaani eki eriyo nekurwanisiza n'ogwo murimo ogu Ruhanga yakuhangire kukora oguri omuri iwe. Hati neemanya ngu ku okwemerera okatandika kukora, abantu baingi nibakujunwa, abantu baingi nibakuruga omu Bukama bwayo. Hati y'etuura neekurwanisa. Hati neeyimutsya n'omuringo ogu eraakwite. Hati omuringo gw'okubaasa kusingura okurwanisibwa kwa Sitaane niguuha? Eky'okubanza, noba oine kwijuka Mukama, okwijuka Mukama. Okwijuka Mukama. Ka tureebe omu shuura omushorongo ogwa ikumi naina, eshuura ya kana omushorongo ogwa ikumi naina. Ku naayetegyereize, naimuka naagambira abakungu n'abatware n'abandi boona ati, nti, Mutabatiina, mwijuke Mukama, Amakuru, Omukuru kandi orikutiinisa omu murwanirire baine waanyu, batabani baanyu, bahara baanyu, abakazi baanyu, n'amaka gaanyu. Nehemia yagambira abantu ngu, Mwijuke Mukama, mutabatiina. N'omu kitabo kya Isaaya harimu omushororongo nigugamba aha nshonga egyo. Isaaya ikumi ana n'emwe nihagira ngu enki? Isaaya ikumi ana n'emwe, ka mpikeyo kakye tureebe. Nihagira, Isaaya ikumi ana n'emwe, Isaaya ikumi ana n'emwe nihagira. Isaaya ana n'emwe ikumi nihagira ngu, Otatiina ahabw'okuba nkwine, otahahaaza omutima ahabw'okuba ndi Ruhanga waawe, ndyakuha amaani, ndyakuhwera, nkuramire n'omukono gwangye gwa buryo ogw'obusinguzi. Ruhanga naagira ngu otatiina. Ahakuba ku oine otahahaaza omutima. Nehemia yagambira abantu aba ngu, Ijuka, mwijuke Ruhanga. Ego, Sitaane eriyo neecuma emiringo y'okwita, okwiba n'okucwekyereza. Sitaane egi emiringo eriyo neegitaho. Kwonka Ruhanga ariyo, Nehemia akaijutsya abantu ngu, Ku naayetegyereize naimuka naagambira abakungu ngu, Mutabatiina. Omu Baiburi omu harimu omu Baiburi omu harimu emirundi bishatu nkaga n'itaano hakugira ngu otatiina. Yaabagira ngu mutabatiina mwijuke Mukama. Mbwenu omuringo gw'obutatiina n'okwijuka Mukama. Omuringo gw'obutagira bwoba n'okwijuka Mukama. Kandi okwijuka Mukama nikimanyisa ki? Okwikiriza amaisho gaawe kugata ahari Mukama. Mukama noha? Mukama ni Yesu. Obwesigye bwawe ku buta ahari Mukama, amatsiko gaawe kushanga gari ahari Mukama, n'obu abantu boona baakuhinduka, ogume ori ahari Mukama. Sitaane n'obu yaakwimuka nk'omwegyemure, ogume ori ahari Mukama. Hariho omushororo ngu omu Baiburi y'Orunyankore, Sitaane ekaguhindura, ningye omu kuvunuurira. Nka omu Baiburi y'Orujungu, Isaaya ataano na mwenda ogwa ikumi na mwenda, nihagira ngu, Karyemuka nk'omwegi ngu eiziina rya Mukama riryaramibwa kuruga buraigwa-izooba kuhika burengyeru-izooba, kandi Sitaane karyemuka nk'omwegyemure kucwekyereza abantu, ngu Omwoyo wa Mukama aryayimutsya omutindo ogurikusinga ogweye. So, Sitaane aimukire nk'omwegyemure omu bwire obu. Sitaane ariyo naarwana. Kwonka, Abo abarikwijuka Mukama, Abayesigire Mukama iwe owaajunirwe, Omuri iwe harimu Omwoyo Orikwera, Omuri iwe harimu Obukama bwa Ruhanga, Omuri iwe harimu omutindo ogurikusinga ogw'amaani ga Sitaane. Waaba otakakyebuuzahoga, ekizibu ahabw'enki Sitaane teriyo neesinga, ego eriyo neesinga bakagisingura kare, Kandi Sitaane neesingisa ebishuba. Mbwenu Sitaane eki obukama bwayo bwona bwombekire aha kishuba, mbwenu ekirikubaasa kugihirimya n'amazima. N'eky'okureebera, terikwenda omuntu weena kugamba amazima. Rode niimuha nk'ebi ndiyo ningamba aha, Sitaane neeza kukimya enaama ze okunyita, kwonka tinkugitiina. Ahabw'okuba Baiburi neegira, Mwijuke Mukama. Ijuka Mukama, ou waikiriize, manya ou waikiriize. Guma omutaireho amaisho gaawe. Guma noomwesiga. Ijuka Mukama. Buri kimwe eki orikukora kikoorere Mukama. Reka twijuke Mukama. Waanooma ngu eki oriyo nookora oriyo nookikorera Mukama otaritiine kintu kyona.

Waaba noijuka Mukama, noijuka ekigambo kye, noijuka okuhikiirira kwe, n'okuba otaine bwire bw'obwoba. Eego Nehemia n'ebyo byona ku yaabihuriire ngu abazigu baitu baizire nibenda kutwita, yaijuka Mukama. Omuringo ogundi n'ogw'okwetegyereza, n'ogw'okwecumitiriza, okeetegyereza embeera oku eriyo neetambura. Ogundi omushoro ng'ogwa. Agwo ikumi na ina, yaaheza yaagira, Omukuru kandi orikutiinisa, Ruhanga naatiinisa naasinga abo boona, murwanirire baine waanyu, batabani baanyu, bahara baanyu, abakazi baanyu, n'amaka gaanyu. Murwanirire baine baanyu, batabani baanyu, amaka gaanyu, n'abakazi baanyu. Nikimanyisa ngu byona ebi orikukunda ebi orikureeba bikuru, Sitaane ebitaireho ebitegire neeyenda kubicwekyereza. Iwe muzaire we obu abaana baawe nibenda kubacwekyereza, rwanirira. Kare waaba otaine ky'okurwanirira, rwanirira eka yaawe. Iwe mufumbo we iwe ogaitsirwe, rwanirira obushwere bwawe. Teekateeka, waaheza ahakuba turi aha kyokurwanisa kya kashatu eky'akabi, Sitaane neekoresa akabi, neeyenda kukwiba, kwita n'okucwekyereza. Akabi twakareebire eriyo neecwekyereza, mbwenu eka tukaagitsingura bata? Waaba oriyo nookorera Mukama, ijuka Mukama. Amaisho gaawe gagume ogataire ahari Mukama, kandi ogaruke oteekateekye ahari ebyo, obuguzi bw'ebyo ebi Sitaane arikwenda kucwekyereza eka yaawe, abaana baawe, omushaija waawe, omukazi waawe, abanyabuzaare. Ekyo nikiza kukuha enshonga ahabw'enki oine kurwanirira ebi abantu abo boona. Kurabira omu kushaba. Twaba twareebire omuringo gw'okusingura n'okushaba okaguma nookora Shaba ogume nokora, kora guma noshaba, shaba ogume nokora ebyo byona nibitambura hamwe. Orikukora ki? Orikwombeka obukama bwa Ruhanga, orikureetera eiziina rye kwezibwa, obukama bwe kwija, ekitiinisa ky'okuhikiirira kw'oburungi bwe buri hamwe ahu ori. Iwe wataaha omu ishomero ori omwegi, tiwataahamu kuhika ebizaami, wataahamu ngu obukama bwa Ruhanga bushuume omu ishomero eryo, okuhikiirira kwe kureebwe omu ishomero eryo. Ati obwo nibwo Ruhanga arikukora ki? Arikuha omugisha. Ekindi, tutakarugiire aha nshonga egyo oine kukimanya ngu Sitaane neekwanga, naanye neenyanga, neeyanga eka yaawe, neeyanga abaana baawe. So oine kwijuka Mukama kandi oteekateekye aha nshonga egyo kugira ngu Sitaane oku arikukwanga oku arikwanga byona ebikukwatsireho, kandi hati nooba oine kugihakanisa, nooba oine kugihakanisa. Twareeba omushororongo ogw'ikumi na mushanju kuhika aha gw'ikumi na munaana nihagira, Abaabaire nibombeka orugo n'abaabaire nibeekorera ebintu, buri muntu akaba akoresa omukono gumwe, ogundi guguma gukwaitse eby'okurwanisa. Buri mwombeki weena akaba ayombeka ahagatiire rurara ye, kandi N'okuteera ekikonde eikonde anguma aha rubaju. N'owaabaire ateera eikonde rye anguma aha rubaju. Mwahurira? So, ogwo omushororongo gwagamba ki? Ngu omuringo ogw'okwombeka Obukama bwa Ruhanga twine kurwanirira. Okurwanirira nikimanyisa ki? Engiri ku erikuba neebuurirwa, n'ey'okureetera abantu kujunwa kandi ekindi n'ey'okurwanirira n'ey'okurwanirira amagara gaitu. Nooyetangisa na n'engiri. Baiburi neegira omu kitabo kya Yakobo ina mushanju. Yakobo ka tureebeyo. Yakobo eshuura ya kana omushororongo gwa mushanju nihagira. N'ahabw'ekyo mworobere Ruhanga murwanise Sitaane aryabahunga. Ruhanga naayenda ngu turwanise Sitaane. Sitaane noomurwanisa ota? Noomuhakanisa. Noomuhakanisa. Ku orikureeba haine akavuyo akaija, enshobi yaija, ebi bariyo nibakora tibihikire, toine kuguma ohunami, oine kubihakanisa. Nikwo kuba waarwanisa Sitaane. K'okuza okahunama nooba waagiha akatebe okukuteeka ekashutama ekakucwekyereza. Oine kurwanirira eki orikukunda. Twareeba ngu sitaane neekoresa okushekyererwa, ekoresa omuringo ogundi ogw'okukumaramu amaani, ekoresa ogundi omurundi ogw'akabi. Omugogo ogu twaba turiyo nitureeba, kandi hati ogwa kana neereeta okutaana nainga shi obutaikirizana. Murareebire amakanisa nigataana, abantu nibaryana, abantu tibarikukwatagana, abantu nibareebana nk'enyamaishwa. Ekyo ni kimwe aha nshonga ezi Sitaane erikuba neeyenda. Sitaane nayo neeyenda amakanisa gasiisikare, Sitaane nayo neeyenda abantu bacwekyerere, Sitaane neeyenda ba, na munonga ekanisa niyo ei eyekoreire engiri kugira ngu ekanisa etakakwatanisa ebintu bikeyongyera omu maisho. Omu Baibuli, Ruhanga atuura naayenda ngu abantu bakundane. Hmm? So ebyo byona ebi turiyo nitureeba n'ebintu bikuru munonga. Baibuli neegira ngu Ruhanga tarikukunda abantu abarikureeta obutaikirizana, abarikureeta amakanisa nana ab'eishe-emwe kutaana. Ekyo twakireeba omu shuura eya kataano omushororongo gw'okubanza. Bwanyima abamwe aha Bayudaaya n'abakazi baabo bayetombeetera baine waabo. Abayudaaya ahakuba abamwe bakagira bati, Itwe na batabani baitu na bahara baitu turi baingi, ka tuze kushaka eby'okututunga. Ka tuze kushaka eby'oku, ka tuze kushaka eby'okututunga. So, obwire obwingi Eby'obutungi nibyo bikureeta okutaana. Eby'obutungi nibyo bikureeta okuryaana. Eby'obutungi nibyo bikureeta obutakundana. Eby'obutungi nibyo bikureeta obutaikirizana. So ku oraabe ori aho omuriiwe oinemu ekintu ekikukureetera, oinemu eki onyigiire mutaahi waawe, iwe naanye twena twekyeinge, ekyo nikireetera omurimo gwa Ruhanga obuteyongyera omu maisho ahakuba sitaani Iwe naanye haaro omuntu akiriize rwango ya anyigiire mutaahi we ojunurwe, noori ekikozeso kya sitaane eki sitaane eriku eriyo nekoresa okuremisa omurimo gwa Ruhanga okweyongyera omu maisho. Kwonka ebyo byoona nobu babigyerizeho tibirabahasikire. Nitureeba? twareeba omushoro ngu gwa mwenda neemia itaano mwenda. Naagaruka naagira nti eki murikukorera eki ti kirungi. Ekirungi tokugyendera omu kutiina Ruhanga waitu, mukareka kwejumisa omu banyamahanga Abazigu baitu, so abantu abatajunirwe n'abanyamahanga, haza bo nibasheka ku bakora ekanisa necwekyerera, nibasheka ku bakora abaishamwe batakukwatanisa. Mbwenu Yesu akagira ngu omuringo ogu nigwo abantu barimanya ngu muri abeegi bangye, mwaba nimukwatanisa. Ruhanga n'omwe, kwonka ari n'obushatu. N'abantu bashatu omuri omwe. Hariho Ruhanga Taata, hariho Ruhanga Omwana, hariho Ruhanga Omwoyo Orikwera. Ruhanga Taata ti Ruhanga Omwana, Ruhanga Omwana ti Ruhanga Omwoyo Orikwera, kwonka boona ni Ruhanga. Boona nibakwatanisa, nibaikiririza n'omu kintu kimwe. Hati nawe Ruhanga akataho ekanisa kugira ngu eyoreke ekishushani kyeye, oku barikukwatanisa, oku barikutwaza baine ekigyendererwa kimwe. Kandi ekigyendererwa ekyo, waaba otakakimanyire, Ekigyendererwa ky'ekanisa n'okubuurira engiri. Nikyo kureebera ku ekanisa ku erikuruga aha murama gw'okubuurira engiri kugira ngu Ruhanga akatuhanga twine ekigyendererwa. Ekigyendererwa kihendera eky'okuryana. Omuramwa gwaruga aha kubuurira engiri gukaza aha by'obutungi, nibyo ebyo nk'ebi mwareeba bakatandika kuryana. Omuramwa gwaruga aha kubuurira engiri gukaza aha kushemeza abantu n'okukora ebitakwatiraine. Nihaenderera nana okuryana. Nikyokureebera mukama w'ekanisa n'omwe kandi ekigyendererwa nikimwe, okubuurira engiri. Mbwenu omuringo ogwe ogwa rukundo, Ruhanga akatworeka rukundo ye omuri Yesu Kristo mukama waitu kandi yatutsigira omurimo gumwe ogw'okubuurira Yesu nana eki yakozire. Mbwenu Yesu nareetera omurimo gweye kweyongyera omumaisho. Mbwenu waanoba ngu haine eki orikukora ekikuremesa omurimo gwa Ruhanga kweyongyera omumaisho, N'ori nka agenti wa Sitaane ariyo naaremesa omurimo gwa Ruhanga kweyongyera omu maisho. Sitaane naija kukoresa okukushekyerera, kwonka ekyo waagumira, waakirabaho neeza kureeta kukumara amaani, waakirabaho ereete akabi nangwa abamwe. Abamwe sitaani abamwe bafiire mwaba murahurire haine abariitsire ahabw'engiri wayemerera okaburira engiri obumwe nibakwita sitaani netega emihanda oku erakucwekyereza kwonka okuremwa yeremwa kukwita ereeta okutaana eyija nk'omu bantu abu oriyo nokwatagana nabo nk'ekanisa. ekora ki? Ereeta okutaana omu bantu. Ekyo nakyo ku kikurema, mbwenu nakyo kikarema, hati Sitaane aimutsya ekishuba, aimutsya ekishuba. Ka tureebe omu shuura ya mukaaga, omushororongo gw'okubanza okuhika aha gwakana, nihagira, Ku haahingwireho ebiro, baagambira Sanibalati na Tobiya na Geshumu Omuharabu n'abandi abazigu baitu, Ku nyombekire orugo, kandi ku hatakiriho hashenyukire, n'obu ndaabe naabaire ntakataire nyigi omu marembo. Sanibalati na Geshumu ku baakihuriire, bantumaho nibagira bati, Ija, tubuganire omu kiroreero kimwe aha ruhiita rwa Ono. Kwonka bakaba nibenda kunyita. Naanye nikwo kubatumaho entumwa nkabagira nti, Ndi aha murimo muhango, tindikubaasa kushuuma okwe mbwenu omurimo gwemerire ngu nyizire okwe. Hati abazigu ba Nehemia n'abi yaabaire naakora nabo baaheza baacuma omuringo gw'okubaita. Kwonka ogwo omuringo ogw'omurundu bakareeba ngu baizire nk'abazigu baaremwa, hati baayehindura abanywani. Bagya ngu, Neemiya, shuuma kuri omu ruhanga rwa Ono, ija tugaaniireho, ija tunywane, ija tugire. Kwonka we Neemiya akamanya ngu aba nibenda kumwita. Mbwenu murokore we, murokore we, ekanisa eriyo neemirwa ensi. Ensi terikukunda kanisa, ensi Niinda kucwekyereza ekanisa. Sitaani takakunda ganzi. Nikyo Baiburi erikugira omu Yohaana y'okubanza ekiura ya kabiri omushorongo gwa ikumi n'eitaano kuhika aha gwa ikumi na mukaaga. Nihagira ngu mutakunda ensi n'ebigirimu, ahakuba byona ebiri omu nsi n'okurigira kw'amaisho, okurigira kw'omubiri, omwetunguuro gw'amagara, ebitakuruga ahari Ruhanga kureka nibiruga omu nsi. Mbwenu ebiri omu nsi n'okurigira kw'omubiri kw'amaijo, ebyo byona n'ebya Sitaane. So Sitaane y'etuura n'oburyo aha kigyendererwa kya Ruhanga ekutsika egira ngu ija, ija obanze oze omu by'okurigira kw'amaijo, ija oze omu by'okurigira kw'omubiri, ija oze omu by'omwetunguuro gw'amagara, ija tugaaniire, ninza kukuhindura chairman w'ebitingwa omu nsi yoona, n'okuba noofuna billion, obuhumbi bw'esente Eminyeeto mingi nikwo muriyo nimucwekyerera, nambwenu ti n'obuhumbi bw'esente? Omunyeeto nibamugurira esuwaani ya chipusi bagyenda bamushambanisa. Aba naayenda omurimo agyenda hari ngu banza ombugane omu hoteeri eriya oije tubanze tushambane mbone kukuha omurimo. Omunyeeto nawe aikiriza nainga shi Mukabandi nawe agyenda nainga shi imwe bashaija mwe ngu itwe aha murimo ogu atakunywa amaarwa titukukwatagana nawe. Niiwe obeegaitaho ngu niiwe amarwa noogenda. Abantu bari nk'abo batakuza kusimba okuju kwabo kusimbura Baali ahabw'okugira ngu nyowe, Neemia akagambira Sanibalati ngu ndiyo ninkora omurimo gw'amaani, ndiyo ninkora omurimo gw'amaani tindikubaasa, tindikubaasa okugurugaho. Bantumwe, Ruhanga atuhaire omurimo gw'amaani Hanga kuhaire omurimo gw'amaani muzaire we, omurimo gw'okukuza omwana waawe omu muhanda gwa Ruhanga. Munywete owe Ruhanga akuhaire omurimo gw'amaani. Nyentsya yaawe ni mpango, Sitaane nikyo arikwenda kugicwekyerereza. Ruhanga akuhaire omurimo gw'amaani, nikyo Sitaane eriyo neekureetera amaarwa ngu ofe orugeho omurimo ogwe gutahikiirira. Mushiki we Ruhanga akuhaire omurimo gw'amaani nikyo sitaane eriyo nekureetera kujwara nka maraaya ngu oshambe norwara eza siriimu ofe otahika aha kigyendererwa ki Ruhanga akuhangire. Mbwenu rukundo y'ensi n'ekishuba. Rukundo y'ensi n'ey'eby'ensi n'ekishuba sitaane we nayenda kukucwekyereza, nayenda kureetera omurimo gwa Ruhanga okurekyera aho. Nambwenu na Baiburi negamba omu kitabo kya Yakobo eshuura ya kana, Yakobo eshuura ya kana omushororongo ogwa kana nihagira, Imwe bashambanimwe, timurikumanya ngu omukago gw'ensi n'obuzigu ahari Ruhanga? Nahabweki omuntu okukunda kuba munywani w'ensi aba ayehindwire omuzigu wa Ruhanga. Waaba ori munywani w'ensi ngu nooba ori omuzigu wa Ruhanga. Ensi twaba twagireebire okurugiirira kw'amaisho, okurugiirira kw'omubiri, omwetunguro gw'amagara. Ebyo byona n'obuzigu ahari Ruhanga. Omurimo, Nehemia akagira ngu, Ndi aha murimo gw'amaani, tinyine bwire bw'okwija kuhurirana n'ebyo. Ou akakimanya akareeba ngu niinyenda kumwita. Noobaasa kuba ori aho, torikukimanya ngu Sitaane neekoresa ensi okukwita. Sitaane neekoresa ensi okwita ekigyendererwa kyawe, kukwibaho ekigyendererwa kyawe, okusheenya ekirungi kyona eki Ruhanga akutairemu. So niiwe Ruhanga akwetsire ngu oreete abantu baingi? Ekitabo kya Danieli eshura ya ikumi na ibiri ogwa kashatu nihagira ngu baryayaka nk'enyonyoozi abo abareeta abantu baingi omu bukama bwa Ruhanga aha izooba rya muheru. Buurira engiri! Buurira engiri Yesu niwe yaafiire aha musharaba. Buurira engiri Yesu niwe yashashururiire ekibi. Buurira engiri eki Yesu yaakozire. Buurira engiri abantu bajunwe. Abo abaajunwa bakuze omu kigambo kya Ruhanga. Buurira engiri! Buurira engiri! Paulo akagira ngu ekintu kimwe eki ndikukora n'okureeba ebindi enyima nka kununkirira ebindi omu maisho. Mbuurira engiri kununkirira aha kureetera eiziina rya Ruhanga kuhimbisibwa, kwezibwa, okuramibwa. Sitaane akagyeza kushekyerera Neehemia byarema, yaagyezaho kumumara amaani byarema, yaagyezaho kureeta akabi kaarema, yaagyezaho Okureetwa okutaana na byaayo naakora nabwo byarema, yaagyezaho kumubiihabiiha byarema, hati yaayimutsya orugambo ahari Yeremia, ahari Nehemia. Ka tureebe omu shuura ya mukaaga, omushorongo gwa kataano kuhika aha gwa mushanju. Bwanyima Sanibalati yaagaruka yaatuma, by the way omu bwire obu bwawe shoma eki kitabo kyona nooza kwega ebintu bingi, kwonka ahabw'obwire turiyo niturabamu emishorongo emwe. Bwanyima Sanibalati Yaagaruka yaatumaho omuheereza we omurundi gwa kataano omu muringo ogwo, aine ebariha eshashanwire omu ngaro ze. Egyo bariha ekaba ehandiikirwemu ebigambo ebirikugira biti, Nikigambwa omu mahanga, kandi na Geshumu naakigamba, ngu iwe n'Abayudaaya nimwenda kugoma, ngu nikyo murikwombekyera orugo, kandi ngu nooyenda kuba omugabe waabo nk'oku kirikugambwa. So omuzigu waabo omwe Sanibalati bakeeta Nehemia yanga kuzayo. Hati baasindika ekihandiiko, baakisindikira Nehemia ngu kihandiikirwe kandi nikigambwa akaba ari omuntu barikumweta Geshumu. Geshumu ngu ariyo naagira ngu iwe nooyenda kugoma, ngu oriyo nooyombeka ekisiika kya Yerusalemu, ngu ogome oyehindure mugabe. Nikyo kimwe, omuntu weena ku orikwemerera okatandika kujunzya orugambo, na munonga aha baheereza ba Ruhanga, aha b'eishe-emwe, okureeta akavuyo omu kanisa, noori nka Sitaane, niwe waatandika kukora, ahakuba ogwo nigwo murimo gwa Sitaane. Ogwo gwa ninkihurirwa, nikigambwa, nimpurira haine abakugira. So ebi turiyo nitureeba aha, sitaani hati ekakoresa okurabyamu orugambo rw'ebishuba. Kimwe, rimwe aha maziina ga Sitaani n'omwe, n'omuregi, ninga shi na, naakora ki? Na, naashiisha. Slander, omu Rujungu ni slandara. Na, naagyenda arikushiisha amaziina g'abantu. Naakugirira ngu eki kikore tihaine kirabeho. Okikikora ngu ori orusiisi, akucwera orubanja. Mbwenu a, a, agyenda omu maisho gaarangaho ku, ku, ku, ku, ku, ku. Kugyenda kugira ngu kucwera orubanja ngu noori omuntu w'okwehuriza yaashiisha. So waaba noogyenda orikukora ebintu nk'ebyo aha bantu abandi abantu noriyo nookora omurimo gwa sitaane. Hati sitaane yaajunzya orugambo ngu Sanibala ngu Nehemia ariyo naayombeka ekisiika kugira ngu ayekoorere eiziina abantu bamumanye. Ningira orahurira arikugira ngu nanka ariyo naaheereza Ruhanga ahabw'okufuna esente, yaija omu kanisa kutworeka akateeteeyi kasya, Ariyo nayegambisa shi ngu namanya orujungu kandi tibabeho esente zaabo manya mbwenu ngu abo bakaza omu by'okujunwa kugira ngu hagire ebi bagobayo eh nabuurira enjiri kugira ngu afune akasente hmm ariyo nabuurira enjiri nyine ahi nagiire omuntu ku twaba nitugamba aha by'enjiri yangira ngu hati bakushashura zingahi mbwenu omu bugufu ariyo namanyisa ngu omu bi ndiyo ningamba byona natekateka ngu ndiyo ninkorera sente ngaha. Ebyo byona n'ekintu kyamuheerege Sitaane okukwimutsyaho nk'orugambo orutakabahoga okushiisha eiziina ryawe. Baiburi neegira omu kitabo omu kitabo kya Kyefume eshuura ya abiri neebira ogw'okubanza ngu eiziina rirungi nirisinga efeeza n'ezaabu. Hati Sitaane, abamwe nangwa na Sitaane tekarisiisira iwe nooyenda kuryesiisira. Ni kintu ki eki oriyo nookora okw'omu mutima gwawe ekirikubaasa kuheemura eiziina rya Mukama? Kyeteise kirugeho.

Na munonga, hariho abantu bu nooshanga Ruhanga akabeeta kujunzya orugambo aha baheereza ba Ruhanga. Eky'okuza omu kanisa orikuronda nooza kukifuna. Waagyenda nooronda enshobe omu muriisa nooza kugifuna. Kandi n'obu ozaanisa n'omurabyo, omuha w'okuzaanisa abaheereza ba Ruhanga. Nimwijuka omu Baibuli Miriamu na Arooni, Musa haine obu akora enshobi, baazaho baagira ngu beitu iwe nogira Ruhanga niiwe akugambiramu wenka, beitu iwe, Ruhanga yaabateera ebibembe, iwe ogyenda orugambo noorujunzya omu kanisa orwiha oku, oruteeka kuri, orutwara kuriya, orushuumya kuriya, orureeta kuriya. Ee, ori omu kabi kahango. Noriyo nookora omurimo gwa Sitaane. Otakagambire ekintu kyona ayebuuze kihikire, kandi ebi nkukigamba nikyetengyesibwa kugamba, kandi bwega eki aha nikyetengyesibwa. Buzima nyine kukigamba nyine entaanisa ei kiraareeta erikwombeka nainga n'erikusheenya. Omushororongo ogw'ikumi na itaano kuhika aha gw'ikumi na mukaaga omu shuura ya mukaaga, orwo Rutyo orwo rwahwa, aha kiro kya makumi abiri na bitaano by'okwezi Eluli, omu biro makumi ataano na bibiri bwanyima abazigu baitu boona ku baakihuriire, n'amahanga goona agaatwehinguririize gaakireeba, baatiina, baahwera kimwe eishaija, ahabw'okuba bakareeba ngu ogwo murimo gukozirwe. ahabw'okuhwerwa Ruhanga waitu. So Ruhanga bwanyima bakaheza ekisiika, abantu buzima baareeba ngu ogwo murimo gukozirwe ahabwa Ruhanga niwe yaababaasiise. Mbwenu egyo niyo miringo ei iwe naanye turikubaasa kwemerera tukaheereza Ruhanga tukombekire eiziina rya Mukama kandi nka bwanyima oku twareeba eiziina rye rikahimbisibwa abantu boona bakareeba ngu buzima kuraatari Ruhanga Tibyakubaasikire. Mwebare munonga, nitukubugana ogundi murundi tukongyera kugaaniira aha by'obukama bwa Ruhanga kandi okwombekyera Mukama n'okubuurira engiri ye kureetera obukama bwe kweyongyera omu maisho kandi waakikora okaraaba omuri ebi byona ori omwesigwa, eiziina rya Ruhanga nirikuhimbisibwa nk'oku twareeba. Mukama agume naiwe.